Pêwîstiya stratejiyeke Kurdistanî ya hevbeş. Ji bo em trajediya Efrînê berfireh bizanibin, gerek em li dîroka gelê Kurd vegerin. Bi taybetî destpêka sedsala bîstan de. Em giş dizanin Kurdistan û gelê Kurd dabeşî çar parçeyan bûye. Her parçeyek di bin dagirkeriya dewletekê de ye. Eynî ku ti dewletên Kurdî di dîrokê de li ser tevahiya nexşa Kurdistanê ava nebûye, Lê gelek dîroknasên Ewropî û Rûsî tekez dikin ku her çar parçeyên Kurdistanê nexşa Kurdistanê ye û piraniya gelê tê de dijîn Kurd in. Hişyarnetewtiya kurdî di destpêka sedsala borî de û ta niha bi gelek serhildan şoreşên kurdî li her çar parçeyên Kurdistanê kêm zêde derketin holê. Encama van serhildan û şoreşan Mafê netewtî yê gelê Kurd bû. Lê dewletên dagerker bi tundî û hovane pelçiqandin. A girîng, dewletên dagerker stratejiyeke siyasî, leşkerî û ragihandinê ya hevbeş bi hevdu re dijî netewa kurdî sazomend kirin. Gewhera vê stratejiyê doza kurdî li kîjan parçeyê Kurdistanê ew doza her çar dewletên dagirker e. Binêrîna van dewletan doza kurdî terkizeke li ser netew û nexşa fermî ya van dewletan e. Eynî ku ev dewletana bi hevdu re ne tim di aştiyê de bûn, belam cengên dijwar di navbera wan de di dîroka dûr û nêzik de derketin, bi taybetî di navbera Împeratoriya Sefawî û Împeratoriya Osmanî de. Lê li dawiyê her du dewletên împeratorî peymanek di sala hezar û şeş sed û sî û nihan de li Koşka Şîrîn mor kirin. Gor vê peymanê Kurdistan wek zemîn û wek gel bi fermî dabeşî du parçeyan bû. Em kanin bibêjin ku stratêjiya hevbeş a har çar dewletên dagirker tanha ji vê peymanê dest pê kir. Di sala hezar û neh sed û şanzdan de, Fransa û Brîtanya peymana kelhevkirinê bi hevdu re mor kirin bi navê Peymana Sykes-Picot ji bo Rojhilata Navîn dagirker bikin. Di encamê de Parteya Kurdistanê ya di bin dagirkeriya dewleta Osmanî de da beşî sê parçeyan bû. Beşa mezin bû para Tirkê, ya din bû para Iraqê û ya çûk jî bû para Sûrî. Di sala hezar û neh sed û bîst û sian de Peymana Lozan hat morkirin. Vê peymanê deriyê doza kurdî kilît kir. Ji wê çaxê de dewletên Ewropî û dewleta Yekîtiya Sovyetê doza kurdî ji balê xwe çekirin. Em kanin bibêjin ta cenga cîhanê ya duyem serhildan û şoreşên kurdî li her çar parçeyên Kurdistanê bêdeng hatin pelçiqandin. Brîtanya û Fransa li kêlekê dewletên ku Kurdistan li hev dû parve kirine sekinîn. Bi gotineke din di paş parçekirina Kurdistanê ya duyem, piştî cenga cîhanê ya yekemîn Fransa û Brîtanya bûn. Di sala hezar û neh sed û sî û heft an de dewleta Îngiltere xwest desthilatdariya xwe li Rojhilata Nêzik û Dûr hêzdar bike. Lewra Brîtanya, dewleta Tirkiyê, Îraqê, Îranê û Efxanistanê hêvotin ji bo di hevkariyê kevin û di binsiya Brîtanya de peymana Saedabad mor kirin. Dîroknasê Kildanî Circîs Fethella dibêje, Di benda heftemîn a vê peymaneyê de nîşanek dijî netewa kurdî hebû. Ev benda dibêje, Her çar terefên bilind ên vê peymanê gerek xwe berpirsiyar bigirin, ku her yek di sînorên xwe de nehêle damezrandina komeleyên çekdar ên çetan ên çetan da bi armanca lawazkirina sistem û ewlehaya giştî di herêma van dewletan de nebe. Dewarên em binihêrin piştî cenga duyem çi hat serê kurdan? Yek. Her çar dewletên serfiraz, Amerîka, Brîtanya, Fransa û Yekîtiya Sovyetê peymanek di sala hezar û neh sed û çil û pênc an li Tehranê mor kirin. Gor vê peymanê, pêwîst e Yekîtiya Sovyetê ji bakurî Îranê vekişe. Di encamê vê vekişandinê de Dewlet Otonom ya Mehabadê hilweşiya. Du. Di bin bandora Cenga Sar de di navbera dewletên împeryalîzm û dewletên sosyalîzm de Dewleta Tirkî bû endama bloka NATO ya leşkerî. Gor vê blokê pêwist e NATO nexş û rejîmên dewletên endam biparêze û madela dewleta Tirkî endamek e, gerek bloka NATO nexş û rejîma Tirkî biparêze. Sê, dewleta Îranî bi Amerîka de girêdayî bû, a Iraqî bi Îngiltera de girêdayî bû û ya Sûrî jî bi Fransa de girêdayî bû. Van her sê dewletên mezin dixwastin xwe li Rojhilata Navîn berdewam bi cih bikin. Lewra aramiya dewleta Tirkiyê, Îranê, Iraqê û Sûriyê, karmendiya Fransa, Îngiltera û Amerîka bû. Bi gotineke din, guhartin li vê herêmê bi biryarên van dewletan da girêdaye. Her wiha şoreş û xwepêşandanên gelê Kurd di vê qonaxê de bi awayekî hovane ji aliyê dewleta Tirkiyê, Îranê û Êraqê hatin pelçiqandin. Gor Dîrgok Nas Circîc Fethalla radigihîne, dewleta Emerîka û yên Ewropî tiştek li ser şoreşa Barazanî nediweşandin. Dewleta Îranê, Tirkiyê û Sûriyê şoreşa Barazanî ji alî ragihandinê de dorpêç kirin. Nedihiştin rojnamevanekî ewropî yê serbixwe were Kurdistana Başûr û tiştekî li ser vê şoreşê di ragihandina ewropî de binivîsîne. Heta şahê Îranê ku alîkariya Barazanî demkî dikir ji bo berjewendiyên xwe Nebihîşt nûçeyek li ser vê şoreşê bê çavdêriya hêzên Savakê derkeve. Ta destpêka sedsala bîst û yekan wezîrên derva yên Sûriyê, Iraqê, Tirkiyê û Îranê hev li hevdû diciviyan û dijî gelê Kurd li hevdû dikirin. Gavana kokî di navbera dewleta Tirkî û ya Sûriyê de bi sedema hebûna Serokê Partiya Kurdistanê Ocalan li Sûriyê derket û dewleta Tirkî biryar girt êrîşa Sûriyê bike, dewleta Emerîkî piştgiriya Tirkî kir. Çi wateyê em kanin ji vê bûyerê wergirin? A yekem, gor stratîjiya hevbeş a ku her çar dewletên Kurdistan dagirker kirine, Nabe dewletek ji wan vê stratêjiya hevbeş a dijî netewa kurdî binpêk bike. Lewra gerek dewleta Sûrî vegere koza wan a hevbeş. A duyem, dewleta Amerîkî ne bes li paşê dewleta Tirkiyê dijî Sûriyê sekinî, belam xuya bû ku mafê gelê Kurd li cem Amerîke ne girîng e. A parastina dewleta Tirkiyê ew girîng e. Gelo em çi kanin ji vê kurta dîroka ku me pêşkêşî we kir wergirin? Ez ê çend bendên bingehîn ên stratîjiya hevbeş ku her çar dewletên dagerker bi rê ve dibin bi kurtî ji we re diyar bikim. Yek. Gerek bi şêweya leşkerî serhildanên gelê Kurd di ci de bifetisînin. Nehêlin dengê şoreşên Kurdî li herêma xwe ji herêma xwe derkeve û bigihêje parçeyên Kurdistanê yên din. Rê nedin navgînên ragihandinê nûçeyan li ser serhildan serhildanên kurdî bigihînin raya giştî ya cîhanê û dewletên bandor. Du. Bi awayekî rêbazî, bêdeng û hêdî hêdî nasnama gelê Kurd ji kokê de hilkişînin. Vî gelî bidin ber dîwarê asîmlesonê. Di hemû warî de, di warê mafê netewtî, ziman, kultur û floklora Kurdî de. Bingeha netewtiya kurdî berve vemrandinê de bibin. Çavkaniyên dîroka kurdî ji holê rakin, ji bo kurd kurdîtiya xwe ji bîr bikin. Sê. Gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê ji hev du qutbek in. Nêrînên herêmî li cem wan gur bikin. Hevrikî di navbera êl, partî û siyasetmedarên Kurd de tûj bikin, ji bo piştgiriya hev du nekin. Çar, Qasîkan in gelê Kurd paşketî bihêlin di warê civakî, aborî û zanistî de. Sewdalê wan bi ramanên olî û efsangêrî tije bikin. Pênc. Qasî kanin alêkariya kurdên asîomleson bûne bikin, ji bo ji kurdan re diyar bikin ku jiyana we di asîmlesonê de ye. Axizanî, perîşanî, koçberî û kuştin di kurdewariyê de ye. Şeş Noker û xinizan, xaînan, di her saziyeke kurdî de biçînin, partiyên kurd de beş bikin, dijî hevdu gur bikin. siyasetmedar û nivîskarên kurd bikirin û wan rikberî tevgera kurdî ya netewtî bikin. Gelo ev stratîjiya dagerkeran ta niha li her çar parçeyên Kurdistanê ne berdewam e? Pirsa ku Her kurdek îro ji xwe û ji partî, lîder û nivîskarên kurd dike çi ye? Bi gotineke din, gerek li hember vê stratîjiya hevbeş a şovînîst kurd çi bikin? Ez ê nêrînên xwe ji we re bibêjim. Yek, berî her tiştî gerek kongreyeke netewtî ya gelemperî were bidarxistin. Hemû partiyên kurdî, bi taybetî yên bi bandor ji her çar parçeyên Kurdistanê beşdar bibin. û rewşa tevgera kurdî ya nûdem li her çar parçeyên Kurdistanê bi rêbazeke lojîkane û realîst gotûbêj bikin. Du. Bêguman rewşa tevgera kurdî li her parçeyekî Kurdistanê cuda ye. Eynî ku armanca gişkan mafê netewtî yê gelê Kurd e, lê asta van mafan ne yek e. Li Kurdistana Başûr Kurd gihîştin federasyonê. Li Kurdistana Bakur karê siyasî yê fermî partiya HDP'ê bi rêva dibe. û karê çekdarî partiya pkk dike. Li Rojava rêveberiyeke xweser ava bûye û hêzek heye wê diparêze. Û li Kurdistana Rojhilat rewşa tevgera kurdî gelek dijwar e. Lewra tevgera kurdî nikane di bin armanceke gelemperî de bibe yek. Lê ka ne stratejiyeke hevbeş sazûmend bike. Sê, di vê stratejiya hevbeş de rava bibe ku siyasetmedarên tevgera kurdî li her parçeyekî Kurdistanê serbixwe ne. lîderên vê tevgerê ew asta mafê gelê xwe diyar dikin. Ew azad in şêwaza xebata xwe hilbijêrin. Hevpeymanan bi kêra bikin. Lê a girîng di vir de, nekevin bin bandora siyaseta dewleteke dagirker dijî mafê gelê Kurd ne li parçeyê xwe û ne li parçeyekî Kurdistanê yê din. Gerek partî û lîderên Kurd pêçiyên xwe nekin karê tevgera Kurdî li parçeyekî din. A girîng piştgiriya partiyekê dijî partiyekê nekin, belan piştgiriya nêzikbûna wan a siyasî bikin. Bi rêzdarî li nêrînên hev du guhdar bikin. Ev nayê wateyê nêrînên xwe yên taybet bi hev du re nebêjin. Pênc, Gerek partî û siyasetmedarên kurd li ser rêveberiyeke navendî ya her çar parçeyên Kurdistanê neramin. Ti partî nikane bibe navenda tevgera kurdî li her çar parçeyên Kurdistanê. Ti lîder bi biryara partiya xwe nabe lîderê netewa kurdî li tevahiya Kurdistanê. Her lîderek di parçeyê xwe yê Kurdistanî de lîder e. Ev nayê wateya ji ramanên netewtî yên van lîderan sûdê negirin. Çi di warê ramanên stratîcî stratîcî de, bîrdozî û civakî de, ji ber ku ev ramanên netewtî yên gelemperî ne. Şeş. Pêwist e partiyên kurdî, û her weha hemû siyasetmedarên kurd cudahiyê di navbera desthilatdariya dewletên dagirker û gelê van dewletan de bibînin. Eynî ku dijî van dewletan di van dewletên di van dewletan de Eynî ku dijî van desthilatdariyan desthilatdariyan de derdikevin û dikevin ser hildanan lê di eynî demê de gerek bi berdewam diyar bikin ku armanca kurdan jiyaneke hevbeş a aştiyane jiyaneke hevkarî û wekhevî bi van gelan re dixwazin bijîn. Heft, Pêwîst e partiyên kurdî pêwendiyên xurt bi partiyên gelên van her çar dewletên dagirker re bikin, bi taybetî bi netewtiyên mezin re. Yekîtiya netewî ya gelan di her parçeyekî Kurdistanê de ava dikin. Heşt. Pêwîst e partî û siyasetmedarên Kurd bi ti awayî nekevin têkiliya bi dewleteke biyanî re dijî desthilatdariya dewleta ku ku mafê gelê Kurd binpêk dike, aşkere rava bikin. ku ew mafê gelê xwe ji desthilatdariya dewleta xwe dixwazin a ne ji dewleteke biyanî û bi alî ew yan jî bi alîkariya dewleteke biyanî. A gava desthilatdarî bi êrîşên leşkerî tê ser gelê Kurd wê çaxê Ji her biryarekê re biryareke taybet heye. Pêwîst e partî, lîder û siyasetmedarên Kurd piştgiriya hevdû bi hêzdarî bikin. bi taybetî di warê ragihandinê de, di warê protesto de, di warê peyamnameyan de, di warê xwepêşandanan de, di warê daxuyanan de û di warê tembeyên siyasî de jî. Bêguman tevgera kurdî li tevahiya Kurdistanê nikane bibe yek. Ji ber ku şert û mercên vê yekîtiyê derneketine holê. Realîstî di siyasetê de bingeha serfiraziyê ye. Lê piştgiriya hevdu dibe pêwistiya girîngtirîn. Hêzek hêzeke bi bandor di paş vê piştgiriyê de heye. Ew bondora mezin li gel dike li siyasetmedarên dewletên dagerker dike û li stratîjiya dewletên cîhanê yên mezin jî dike. Ez ê nimûneyeke piştgirî ya pozatîf û yek ke negatîf ji dîroka kurdî ya tewre nêzik ji we re diyar bikim. Di şerê Kobaniyê de gel, partî, nivîskar, hunermendên kurd li her çar parçeyên Kurdistanê re bûn serhildanan û piştgîriya YPG û YPJ'a li Kobaniyê kirin. Belam lîderên Kurdistana Başûr pêşmerge di Tirkiyê re şandin Kobaniyê. Ev cara yekem bû di dîroka kurdî ya nûdem de Kurd dibin yek. û cara yekem bû ku dewleta Tirkiyê ji gelê Kurd tirsiya û newêribû pêşmerge qedexe bikiriran. Ne ji tirsa dewleta Emerîkî re. Ji ber ku gava dewleta Emerîkî di sala du hezar û sisiyan de xwest di Tirkiyê re êrîşa Iraqê bike, Dewleta Tirkiyê nehişt. Nimûneyeke nîgetîf jî. Gava dewleta Tirkiyê biryar girt êrîşa Efrînê bike.

Hinek teve çetên leşkerên azad bûn û êrîşa Efrînê bi wan re kirin. Hinekan aşkere bi gelê Efrînê re gotin, Em ê Efrînê ser û we de hilweşînin. Hinên din ziman di devê wan de kete xew. Dorê nîvî ragihandina kurdî kete piştgîra êrîşkeran. Di raya giştî de xuya bû ku kurd da beşî du parçeyan bûne. Parçeyek ji wan piştgiriya Tirkiyê dike ku Efrînê dagirker bike. Ev rojeke reş bû di dîroka tevgera kurdî ya nûdem de. Gelo weke ku Kurdan piştgiriya Kobaniyê kirin, piştgiriya Efrînê bikirina, dê dewleta Tirkî hezar carî berî êrîşê nepiramiya? Dê dewleta Rûsî bi hêsanî Efrîn bifirota? Erdogan. Ev trajîdya Efrînê ye. Xinizî bi Efrînê re berî hemûyan ji aliyê hinek Kurdên bi bandor bû. Ên ku vê rastiyê vedişêrin ew bi Efrînê re ne dilsoz bûn û ne dilsoz in. Hinek kurd dibêjin ev berxwedana Efrînê bê wate bû. Ji ber ku wan dizanibûn dê leşkerê Tirkiyê li dawiyê Efrînê dagirker bike. Evana nizanin çi netewê lê dike û hêzdar dike. Cenger, cengewarên Kurd qasî kokanî bûn li hember leşkerê Tirkê û çetan berxwedan. Berxwedaneke dîrokî bû. Bi mêrxazî qurban dan. Lehengiya cengewarên Kurd li tevahiya cîhanê belav bû. Dê weha di dîwarê dê weha li dîwarê dîrokê were kolandin. Kî hîro çi dibêje bira bibêje. Ew gotinên siyaseta rebenî ya kurdên reben in. Gelo netew li ser çi ava dibe? Berî hemû tiştî li ser berxwedan û mêrxaziya bavpîran. Ev agirê hestane tewtîk û ti carî venamire. Berxwedan û mêrxazî ya bavpîran dibe çîrok, dibin çîrok, dibin stranên gelêrî û di dil û bîranînên gel de berdewam vejîn dibin. Gelê Kurd barîn berfîn, jîn, berîvan û bi hezaran hevalên wan ji bîr nakin. Ev bîranînana dibe agirê berxwedanê yê cawidan. Ev wateya gotina şehîd namirin. Axa Kobanî û Efrînê bi xwîna şehîdan hat strandin. Gava kurdek seba di ber gorên şehîdan re derbas bibe, dê berî hemû tiştî hest bibe ku van şehîdan ji bo wî, ji bo zarokên wî û ji bo hebûna netewa gelê Kurd xwe qurban dan. Lewra em kanin bibêjin di warê ramana netewtî ya stratejî de Efrîn di bin dagirkeriyê de ji bîr nabe. Efrîn bû çîrokeke cawidan ji bo gelê Kurd. Pêvajo ji bo gelê Kurd pêvajoya xwe bibîne û bivîne ka azad di vê pêvajoyê de. bimeşe. Di berxwedana Kobanî û Efrînê de cara yekem di nav cengewerên Kurd de xwayîn derneketin. Ev rastiyeke Kurdî ya nû de me. Ez dixwazim li dawiyê bibêjim, rizgarkirina Efrînê di pêwestiya stratejiyeke Kurdastanî ya hevbeş de ye. Ev ne daxwaza partiyekê ye, ne daxwaza lîderekî ye, ne helbesta helbestvanekî ye, belan pêwîstiya netewtî ya gelê Kurd e.